yo nɔvi lɔlɔ eme do gbe na ame sia ame va gbe nkeƒe aʋala dzi ŋkɔ nye nye ɖem ne nye ame ye ne va mɔ dzidzi agba na subscribe ne subscribe la kema na ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe aha egbe nu sɔ ɖe me ma ƒo nu tso yi nye mía nɔvi alo mía tɔwoe menye ame ɖeka o menye ame eve menye ame etɔ̃ menɔ ŋku lé ɖe nu mawo paa le míaƒe ghana airport aha covid 19 ƒe test amewo kɔ nuwo kɔ do ɖam le facebook ame ɖewo kɔ naɖewo kɔ do ɖam videowo kɔ do ɖam le whatsapp kple tɔwoe eh, telegram eh, agbenke ya nye telegram eh, fi ma ate ŋu akpɔm 24/7 aha nu yi le nye be eh, meva kpɔ video ɖe yi nye le Kofi Adoma ƒe eh, YouTube channel dzi. Ale be meƒo video, he meƒo video ɖe mekpɔ be nui nyɔnua le gbɔgblɔ ɖe. Nyateƒe ne nyateƒe mele eme mate ŋu ane nyateƒe abe eh, ble asieke ɖe alafa ɖeka dzi. Sigbe ya mele gbɔgblɔ ema mate ŋu ane enye nyewo nukpɔkpɔ me kple nyewo nusese me mate ŋu anɛ. Ne nyemenɛ kura tsɛ o ɖe, manɛ bla asieke ɖe alafa ɖeka dzi, eya nye ninety percent be nyateƒe ya wòle gbɔgblɔm. Nyateƒe yi le eme ɖe, eya dze be mía tɔwo nokpɔ, nokpɔ be leke woawɔ na agbee nevivi. Ne nane le edzi sigbe menyo o, gbã mekpɔ American lady ɖe, wòkɔ nu ma tso Yevuwo ɖe, etso Amerika, eva, eya kple srɔ̃. Ewɔ COVID-19 mɔni le fima xɔ resort ya xo jɔ le America. Va ge ɖe mía dome ko ya ko be kpɔ COVID-19. Nyɔnua kpɔ dziku. Magblɔ na ɖe kɔ de mɔ me be mekpɔe be he nu yawo le dzɔdzɔ le míaƒe airport me. Nyɔnuwo do dzi le, le, le nu ƒo tso ŋu. Woawoe do dzi kɔ ƒe agbe kɔ da ɖe be ko ne nu yi le le ɖe magblɔe ne nu yi ke adzɔ ɖe dzinye ne dzɔ ɖe nye mabia se ŋutsuawo ɖe Mía tɔ ŋutsuɔ ɖe? Nyɔnu ya, avui nyɔnu ya le wɔwɔ, nyemable wɔ o, menye avu vie o. Ya wòle aƒa do, le aƒa do, le aƒa do, nyɔnuɔ le aƒa do 24/7. Meva yi ŋlɔ comment ɖewo na eh, leke magblɔ na Kofi Adoma ƒe eh, YouTube video. Ame gbãtɔ yi ŋlɔ comment ye nye Michael, Michael, Michael, mage ɖe Michael wo reply me. Ne kpɔ reply eme la, wòakpɔ be Nyo reply ya nye ame gbãtɔ. Meŋlɔ be, I am not coming until Covid-19 is gone. Efia be nyemagbɔ va aƒe o haɖe Covid-19 ƒe nu yi wole wɔwɔ ta. Nye ŋutɔ nyemekpɔ like o, ma like zi ɖeka. Ma like nyo comment. Efia be seven comment ye nye ma mekpɔ le fima. Ya mega yi dzi. Eh, e reply mi ya mega nɛ be this is what is going to happen. Ok, madzo le fima ne mayi ɖe megbe. Mega va yi na ame ɖe tsɛ reply ɖe. ma yi ɖe reply yawo me ne mi ka nuwo me me ya ɖeɖe o me ŋlɔ comment ɖewo na video e menye menye ɖeka menye ve o aha me ŋlɔ comment na video ɖewo e menye ɖeka menye ve o me di be ma ge ɖe ede me ne na kpɔ be ehiã be o tse o ƒe nuƒoƒo ne yi me Eyi mi le wɔwɔ ƒete ɖe yame nɔ gbɔgblɔ be agbe ŋke. Efi yame kpɔe ma, we are watching them closely. Ame wɔme etɔ̃ eya e like nye ŋtɔ nye me kpɔ like o ma like yi. Nui mi le gbɔgblɔ nye be ne me wɔ video ɖe dze agbagba ne na ge ɖe me ne o tse na like yi. Me nya be nye ƒe nu me ma dzɔ dzi na ame sia ame o. Vɔ ne me wɔ video ɖe gake yi le eme yi ne kpɔ ɖe eya ta we are like yi. YouTube a recommend video ya tɔgbe na ame bubu. agbe mi le nɔnɔ le Ghana dukɔ me ɖe me maɖe mana ŋgɔgbe ɖeɖe mi o mitsi megbe le agbeɛ me mitsi megbe le agbeɛ me yovo wɔ procedure kɔ da ɖe kple susu be ne mitso ɖe ɖeko miava ta miava ta miatɔ ɖe dzi pɛpɛpɛ gake migbe be mawɔ edui meme le fifi la ɖe

Mia kple police we 24/7. Ele gɔme si na ma. The system is working. Ya mi di be ne jɔ la pe. Ale ko jɔ be ame de awɔ test within 72 hours. E fi chesi be ko le ma. Ya ko ami e zɔ mɔ kaka wa va do ape ko. Ebe yi me dunu kura cheo ne le to do nyɔnu. Me dunu kura cheo. Mia tɔwe. Mi yi de ngɔgbe alo mi yi de megbe. egbe ma ya mi le didi be ɖe miatɔ nyateƒe the truth must be said ekpɔ ɔtsi ɔtsinaba leke yɔ nɛ ɛɛ asɔnaba nye ma va yi ŋlɔ be kotoka is more dangerous than cemetery egbe ma ya ŋlɔ ma na ame ɖe te ŋu do gbe ma na wɔ eke ma eɖe fu eɖe fu edze be no miaƒe miaƒe dukplɔlawo ɖe no kpɔe maka gblɔ nya ya kɔ de me be ne wòmekpɔ zɔ mɔ wònye be azɔ aƒe yi emɔ zɔ ƒe ɖe prepare ɖokuiwò, dzra ɖokuiwò ɖo, nemɛsigbe wò ga ava bu ɖe aya me. Efi tse, ma, kpɔ, nya ɖe, na ɖewo le mi le kpɔkpɔ le duɔ me le fi, ma te ŋu agblɔe o. Nyateƒe ɖeka me le tsitsina me. Ma te ŋu agblɔe o. Ahan. Me be, haƒe wòa zɔ mɔ ɖe, prosidia, dzra ɖokuiwò ɖo nyuie ɖe. Haƒe fiafitɔ ɖe va fiwɛ. Fifia fififiɛ ɖewo be, womega, womega le tu zã o. technical know how ale woawɔ woaxɔe le asiwɔe eye ale wɔ zɔn madzɔ le ŋutsua gblɔ be ɛɛ comment kame va ŋlɔ le fi ma meŋlɔ comment ɖe ŋutsua be we are we are what ebe mi mi nye eh, sovereign nation meŋlɔ comment yɛ be ne mi nye sovereign nation ɖe aleke wòdzɔ wònye be míva le ama tsi eƒle le ame bubu gbɔ. Babia me bia ŋutsua ma, enu yi wòƒo le kofia doma ƒe nuwo eh, eh, video gɔme ɖe, enu yi me ŋlɔe ma, be aleke wòdzɔ mí be mínye sovereign nation haƒe, mínye sovereign nation lo haƒe wònye be míva le COVID-19 ƒe ama tsi ƒle le du bubuwo tɔ gbɔ. Babia me bia ame ma. Eya gblɔ me le agbie ɖe mi be míagblɔ nyateƒea wò se the truth. Kennedy Agyapɔ enɔ gbe ma do be yeagblɔ nyateƒea vɔ. Politics mate ŋu agblɔ wòade o. Mi ame ɖewo ɖe NPP kple NDC eŋu ɖeka me viwo ye. Magblɔe eŋu ɖeka me ƒomeviwo yɔ. Ne mele sigbo ɖe anye ne womava kɔ affordable housing kɔ da ɖe gbe me kɔ da ɖe o. Woame evie eŋu ɖeka le woku. Ahan. Ne mikɔ du eve dukɔ kɔ da ɖe, mikɔ be Ghana dukɔ, Togo dukɔ kɔ da ɖe, ya midze politics kɔ da ɖe ɖe, duɔ mea yi ŋgɔgbe na mi. Me, national policy mele mia si o. Na ame ya va, eya ŋutɔ akɔ wo personal IGP, ame ya akɔ wo eya ŋutɔ wo brigadier. At the end of the day, mia fete mia nɔ me. Be nye wa me nye ya. Some of them come to come and serve for only four years. Hmm? Míatɔwɛ, agbea ɖe mi be ɖe mi be nevivi nyɔnuɔ nyateƒe ya le gbɔgblɔ. Mi ma de kɔ da ɖe adzɔge kura o. Nye ya nye ma gblɔ nyateƒe na wɛ. Nyateƒe ɖeka ya le gbɔgblɔ. Ɔbe nu yi wu dzi ɖe ya enu gblɔ na. No me nya me le gblɔ na wɛ gbe. Enu yi wu wo dzi ɖe eya enu gblɔ. Nu yi nyɔnua le gbɔgblɔ ɖe nyateƒe ɖeka. Nyateƒe tsi ma tɔe ya le gbɔgblɔ. Anye be suggestion ɖewo anɔ me alo eh, leke ma de gɔme eh, leke ma de ma ma gblɔ be eh, eh, eh, naɖewo le eme yiwo ma ma dzɔ ɖe edzi pɛpɛpɛ o vɔ eya ma me le gbɔgblɔ be me ne bla sieke ɖe alafa ɖeka dzi nɔvi lɔlɔ ne gbɔ va gbɔna aƒe ɖe me be dzra ɖokuiwò ɖo nyuie ɖe prepare your covid-19 procedures hafi nava ge ɖe gɔta ɖe me ne esi gbe woalɔe le ŋue ayi dzedze eye anya gbee mía tɔgbiwo ɖo eda enɔ ŋgo nu na woe eda ɖe ya enɔ ŋgo nu na woe efia be nyansa mi li nyansa ɖe dze be mi li ne miakɔ zɔ agbe dzedzedzedze agama be anyigba sese vɔ bleubleublew ya zɔ ne mi dza yɛ ɖe miazɔ nyuie ɖe nɔvi lɔlɔ me bia dagbe na woe mianɔ kame